Gurbaa tokko malee keessa. Sheeyitichi osoo yeroo kutumaa godhaa jiru kana hawaasni guutuun akka jirutti mataa jilba keessa kaa'ee irra jira. Gurbaa tokkicha malee. Tokkicha kun yeroo garii ni seeqa, yeroo garii mataa dullula, akkanumatti iyyatti dhaabee eega jira. Gurbaa tokko qofa. Amma sheeyitichi hoggaa kutumaa irraa bahee gale yaabuu har'a kutumaa kiyya kana gurbaa tokkicha kana qofaan na dhageeffate. Mee waan inni arraan tana narraa barate niin gaafadhaa jee itti dhaqi jedhanii bara. Hoggaa itti dhaqee gaafatu yaa bu'aa irra kalqiin akka jirutti hoggaan kutubaa godhu hundi ni rafe. Ati immoo kutubaan kiyya sun akkamitti qasisiitee amma keessa na dhageeffattee yeroo jiruun kun namichi fi gurguraa'uu qabu jedhanii bara. Eh? Waan

Rabbiin keenya man lam yashkurillaah lam yashkurinnaas namni rab namaa galata hin galchine rabbiillee galata hin galchu namni rabbiif galata hin galchine namallee galata hin galchu rabbii biyya dhokattuu tana keeysatti biyya karaan makiinaatti hin dhiyaanne

Yooni waan ni'maa Rabbi sii kenne galata Rabbii kan keetii galchite Rabbiin siif ida'a guddoolle. Amma Rabbiin biyya tana keessa diin fidee diiniin bareechisee ayyunni teenya shamarran teenya tafsiira hiikoo godhuu baratuun ni'maan sanii olitti hafeen jirtu.

Naggada kasaaraa hin qabne namni harkaa qabu nama qur'aana qara'ee salaata isaa salaatee qabeenya isaa ka rabbiin kenneef karaa rabbiitti kennatu naggada kasaaraa hin qabne qabaa jee rabbiin. Naggada kasaaraa hin qabne kana rabbi sinirraa haa tursiisu. Naggada kasaaraa qabu bira kuttaniiti naggada kasaaraa hin qabne eegaltanii. Naggata kasaaraa hin qabne kana rabbi isinirra haa tursiisu. Akkuma aayyotaa fi shamarranii fi ijoolleen diinii hirmaatteetti maanguddoo teenyallee rabbi haa hirmaachisu. Warra gasteegaa hirmaatee maanguddoon tafsiira as dhaabbattee qaraatu rabbi nu haa agarsiisu. Warra gasteegaa saniin gammadu rabbi nu haa taasisu. Kanatti aansuudhaan ani hedduu Arra iddoo haasawa hin barbaadu shukrii rabbiitiin godha malee haasawa dhiiranarra jajjabduudhaan na duuba jira. Ilmaanis hedduu rabbiin na duubaan horsiisee lafa nuu guute dhiira haasoytu hedduudhaan qaba. Dhaamsa tokko qofan isiniif dhaamuu barbaada. Yaa kabiira ganda keessa jirtu. Yaa kabiira ganda keessa jirtu kani hoggaa diin rabbii gartee kaa tuqame godatti galtee intala nama jala deemte nikaaha gootu rabban izzaan si argutti jira nama dhokattee dalayda malee rabbi jalaan dhokattu Yaa gurbaa intala gartee egaa qabdee kararraa fuutee deemtuun yaa intala dubraa intala islaamaa ta gartee egaa gurbaa jala deemtu. Kasaaraa ati keessa jirtu rabbiin keenya qur'aanatti hoggaa haasawu

Egaa waan dabreeti baga rabbiin guyyaa har'aa guyyaa gammachuudha guyyaa eebbamaa addaa haraashii guyyaa bareedaa guyyaa dha'iisa keessatti toohiidaa waan duraan barataa turan har'aan tana agarsiisuudhaan guyyaa gammachuu kanaan baga rabbiin isin eengee barnoota kana warra itti fufu rabbi isin haa taasisu. Rabbi isin haa taasisu. Warra baratu Rabbi isin haa godhu. Warra bakka ga'u Rabbi isin haa godhu. Warra sadarkarra ga'u Rabbi isin haa taasisu. Gaafa duraa Aayishaan faan darasoota karaa nama dhibba saddeeti qabdi jaal. Aayishaan warra Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf warri dubartoota har'a tartiiba bareedaa kanaan quraana maaddaa ta- tafsiiraa baratanii agarsiisuun kun waan hedduu gammachuudhaati. Ijoollee qeerroo keessaa fi manguddoota keessaa maadda yoo gaa waan garii yoo sagantaa yoo hafte ijoolleen yoo nu agarsiifte malee amma dura waan garree ka argaa jirru warrootumaa kunoo tartiibarra jiru kana. Guyyaa qiyaamadhaa san Ee aduu akkasitti nama guutu san jalaa rabbi sin haa baasu. Arra obsitanii diinal islaam kana qubsiifattanii barattanii arraan tana eebbatee isiniif dhufneefi warra yeroo hunda eebbifamu rabbi sin haa taasisu. Warra abaaramu rabbi isin hin godhini warra eebbifamu rabbi sin haa taasisu. Ijoollee qeerroo tanas warra eebba isaanii dhufu rabbi nu haa godhu. Manguddoota illee warra dhufu rabbi nu haa taasisu.

Harka baasaa gaaboo. Ni qaanfattani. Ni qaanfattani. Ee miskiina. Akkas hin jenne. Diinan Islaam kana walumatti qabna moo moohaawwaniif dhiifne. Maal jetta aboo dubbadha haa cuubbuu biichi deemu gara jalaachisi qiboo. Diinal Islaam kana waliin qabna moo diinal Islaam kana jaraaf dhiifne? Wajjuma qabnaami? Eewwas namni arra hin hinaafne wama itti hinaafuu hin qabu beekaa kan sitti himame. Wanni isinii galuu qabu Namni dilli kun har'a sartifikeeta bareedaa kana fudhatee isin ammoo hogguu gaafii hogguu namni isin gaafate akkana gadi jedhu kun waan fokkataadha. Diineen Islaam namni hundinuu walitti qabaa beeka. Amantaa Musliimaat, amantaa ittiin dhaaddan, harabbiin keenya sunirraa jaalat, asitti illee ittiin milkooyin, akhiratti illee ittiin milkooyin. Kanaaf insha Allahu warri gurguddaanis Qeerroonis qarreen silaa itti jiran hogguu duraa maaddaa tana maaddaa haraashii jedhanii moggaasanii maaddan haraashiin maali dhiiroo korbaadha moo dhaltu maal jettan boo dubbadha haa maal taatan reeffa kutubarra jiru jee haraashii ofuu jedhanii Haaya, hin dubbadhu nu barsiisa. Har'a maqaa san namni fudhatee jara kana fudhatee beeka. Warri silaa osoo qambaree irra kaanii ittiin qotan ushee tattaa'utti jira. Warri silaa haraashii jedhamu, warri silaa jiboota jedhamu, qeerroo, warri jedhamu ushee tattaa'u jira. Maqaa san ammoo isaantu isinirraa fudhatee beekadha. Jara keenya ijoollee qarree ni jirtaniimi? Jirtu? Diinal Islaam ni jaalattaniimi? Eega jaalattanii Quraana tafsiira barattanii sartifikeeta fudhattan maraattan malee waan ijoollee qeerroo jala yaatanii kana kan fofooduu irratti yaatanii boojan ijoolleen isin sossobdee marxoo keessa keessa isin hin dhiyaati isinis maraattan malee jala yaati. Namni eega Qur'aana baratee, eega tafsiira tartiiba kanaan sheekkotii gurguddoo tana agarsiisee marxoo namaa ni seena? Ni haqaarama? Inuma na qaaramu jira. Kanaaf insha Allahu warra bakka ga'u rabbi sinaa taasisu aduu guyyaa qiyaamaa san jalaa boo rabbi sinaa baasu. Arraan tana gammaddanii aduu hoggutaan silaa namni yeroo gabaabaa keessa dhaabbachuu hin dandeenye keessa tatta'aa jirtanii aduu guyyaa qiyaamaa jalaa rabbi sinaa baasu. Ee rabbi sinaa baasu ani hin dhiirrisu sheekotiin hedduutu na duubatti hafee itti aansee warroonni madda haraashii tana seenee barataa hin jirre

Sheekha keenya guddaa fi abbaa ulamaa hundaa kan ta'an Sheekh Bashiir akkasuma aalima keenya guddaa Sheekh Ciisaa Muktaarii fi akkasuma aalima keenya guddaa Sheekh Mustafaa Ahmad hundi isaanii rabbiin lifaatii isaanii irraa qeebalu jechaa har'a ardaa kanarra walitti qabamuun keenya magaalaa kana walitti qabamuun keenya fedha rabbii guddaatiin allah subhaanahu wa ta'aalaa anallee achii isaan illee iddoo garagaraa kaan magaalaa gaadulloorraa kaan miicataa kaan machaaraa irraa walitti qabamne namni yeroo garagaraa sagantaa garagaraatiif fi dhimma garagaraatiif walitti qabama Har'a eebba eebba hunda caalu eebba quraanaa sheeka keenya sheek Abdulhakiim Abdallaati hoogganamuu fi durfamu nama kana nama barakaa rabbiin isin keessa kaa'uudhaan namni ilmii heddumaatu qare kitaaballee heddumaatu qare quraanallee heddumaatu qare garuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa abbaa irraa oofirraa oofaa sheeyni keenya biyya san irraa dhufanii isin keessa qubatanii akkanatti dubartoota shamarran ijoollee qeerrotii fi kan manguddoo ganaa arguu teenyu jidduu lifaatii isaanii yeroo akkatti arginu kanaa ol wanni nama gammachiisu hin jiru eebbi eebba hunda caaltu haflaan haflaa hunda caaltu haflaa quraanaati namni quraana qaru namni ibaadaa rabbii qabu namni akkasuma salaatu waan rabbiin isaa kennerraa namni zakaa baafatu yarjuuna tijaaratan lan tabuur jaa rabbi subhaanahu wa ta'aala daldala hoongoo khasaaraa inuma hin qabne jara saniitu itti jiraa jaa namni khusuusan zaman ammaa hujii garagaraa irratti hojjee bobba'ee jira hujii garagaraattu harkaa nama qabas yeroo kana keessatti yeroo teknooloojiidhaan yeroo fedhinnaa garaagaraatiin sakaalli garaagaraa baay'atu kana keessatti dubartoota shamarran hangana baay'atu quraana rabbii haasawu quraana rabbii dubbatu quraana rabbii fassaru gadadoo fi aqabaata gufuu garagaraa jalaa ba'anii quraana qara'uu kana quraana dubbisuu kana ol wanni nama gammachiisu hin jiru hawwan biroota jedhu qabu ulamaa'ii yeroo nama dura dubbatan haasawa nama jalaa fixanii waan biraa jaja'u qabu rabbi budaa isin irraa haa qabu budaa rabbi isin irraa haa qabu ka waan akka tole kana booressuu deemu shamarran keessallee dubartoota akkasuma eh, warra dhiiraa keessaayis nama waan kana facaasuuf deemu silattu hin jiru rabbi isinitti hin fidin ka isin eebbisu malee ka isin abaaru rabbi isinitti hin fidin dalagaan dalagaa hunda caaltu dalagaa quraana rabbiif

Quraana Rabbii qaraa'isuun, Quraana Rabbii barsiisuun, mudhii hidhatanii halkanii guyyaa waraansilee hidhatanii lafti teessan tun yoo namni asii rahmata qabaate malee dachii yoo akka laalu waan rahmata qabdu hedduu hin fakkaatu. Gaaraatu heddummaata, lagaatu heddummaata. Dachii kana keessa bu'aa bayii gaaraa kan lagaa dandeenii biyya nootorkiin hin jirre. Yoo nootorkii Allah taate malee magaalaa kana keessatti Nootorkiin namaa waan hedduu jiru natti hin fakkaatu. Ka Allaahaa garuu ni jira. Warra nootorkii namallee argatu rabbi isin haa taasisu. Nootorkiin namaa yoo dhaabbates kan rabbii ni jira. Karaan namaa akka sadarkaa barbaachise yoo qabaatuu baattanis karaan rabbii ni jira. Ifaan namaa yoo jiraatuu baates ifaan ifaa hunda caalu. Ifaa quraana rabbii harkaa qabdanii ifaa keessan ka quraanaa kana kakaan illee harkisee fidu rabbi isin haa taasisu dandana rabbi isin haa milkeessu yaa warra laaftoo rabbi isin haa jabeessu quraana rabbi isin olii oliin isin haa deemu ardaan irra jiru ardaa laaftooti jechuudhaaf malee akkan dhaga'utti ilaa cirracharraa gandoota ganda garagararraa dhufanii as keessatti argamaa waan jiru dhageettii qaba kanaaf Diinii cinaa dhaabbachuun, ciin diinii deeggaruun, diinii barachuun, diinii wajji jiraachuun akka isin itti jiraattan kana yoo itti fufe, akka isin akka quraana fassaraa jirtan kanaan yoo itti fufe, alhamdulillah al-mustaqbalu sawfa yakunu lil-islaam fi zamanin qariibin fuuldurri keenya ganna akka ta'ee fi fuuldurri hawaasa islaamaa akka hedduu nama gammachiisu kun agarsiiftuu isa tokko jechuudha. Gaafa haawwan quraana deebi'an, gaafa shamarran quraana deebi'an, gaafa qarreef qarreen qajeelfama sheekatiin wal fuudhanii walitti heeruman gaafa sagantaa hunda adda dureedhaan sheeka keenya sheeka. Abdul Hakiimiin geggeeffame biyyi tun biyya diinii ta'uudhaan hattuun namaa, hattuun qabeenyaa, hattuun diinagdee bakka seentu dhabdii jechuudha. Cira keessan hundaa'uu cira diinii rabbi isin haa taasisu. Ulamaan gurguddaan Sheekh Ciisaa dabalatee na dura haasaa turanii akka isaan haasayan sanif nikaa nabi rasuulin namnu lamaayii irra dhufee irra nikaa bareeddu ayaata quraanaa qara'ee hadiisa quraanaa qara'ee nikaa hannaa kan ta'in nikaa shakkii kan ta'in nikaa qulqulluun warra ol fuudhu rabbi sinaa taa'is beeka isin garaa dukkanaa jechuudhaaf haasaan jirru wanni itti lafaan takka garaa nama nyaatu Namichaatu qorsoo nyaatee ajjeesee wayya sheenaa ilkee tiyyaa ajeeje. Nu hundarra ishee Abdulhakiim itti dhaga'ame. Maaliif jennaan isaatu isinin laffaa ture isaatu ijoollee tana quraana kana afaan ka'aa ture. Quraanni inni itti laffee kun nama akka hin taanee fi bakka hin taane yeroo inni dhaqu isatti dhaga'amu hundaa'u jechuudha. Kanaaf Quraana Rabbii kan kan barattan kana amma waa hedduu juuza ammaa keessa nama hedduutu guruppiin garaagaraa dhufanii nuu fassaraa turan. Haaluma kanaan warra soddomman Quraanaa iziifitu Rabbi isin haa taasisu. Ani jaamees soddomman Quraanaa warra ibsii tafsiira fi hiika fi Ma'anaa hunda waliin warra buusu rabbi isin haa taasisu. Bukhaarii muslim illee warra qaru rabbi isin haa taasisu. Akka itti citaan citaan qibaabaa baasan akka ji'an san yoo murteessite yoo muratte haaluma kanaan soddomman quraanaa fassaruu dandeessan. Soddomman quraanaa bira dabartanii Bukhaarii muslim illee barachuu dandeessan. Bal sunana sittaa fanniilee garaagaraa sheeka keenyarraa barachuu dandeessan. fanni hundaatu biratti argama kanaaf inshaa allahu ta'aalaa yaa warra biyya kanaa biyya anaa shanan koodhu duraanis ulamaa'ii garagaraa oomishtee baasuudhaan biyya ulamaa'iin keessa turanii afaan ulamaa'ii beeytanii haasa ulamaa'ii beeytanii sheekota garagaraa garii ka umriin jiran garii ka daara akiraa isin keessaa deeman hanga asirraa qabnee ilaa furdaa bal'atti shanan koodhu kana isin keessa ol garagalee amma Naa jettaniini koolutti gama sanga magaalaa hunketti ulamaa'ii garagaraatu biyya kana keessa ture duraanis jechuudha. Yoo biyyoonni garagaraa daansiidhaan shaggooyyeedhaan beekamtellee aanan shanan kooluu dur hin qabdanii ammallee warra falmatu rabbi isin haa taasisu. Al tokko tokko ta'ee yoo dur mawlida godhaa turellee beeku isiin sanillee jaannatuma ittiin argannaa jee shubbise malee gandii Moolinni kun azaaba nu dhaqqu jennee takka hin dalayne akkanumaami gaafa giistee dalaynu san illee hin beeka aanaa kana hedduu keessa deddeemaa ture gaafa giistee dalagaa ture illee keessumaa gamana kana magaalaa Aasha bari magaalaa Aasha sin jiru nan fakkaata magaalaa maqaa dubartii biyyaa mamuutu jira aanaa kana keessa dubartii bifeettoo qaba aanaa kun jabaadha naannoo seenaan tokko baadeeti Kimsidaan muraa nu jariin tasbaasa. Inaa waa garaanii muran. Aboo albee as kennaa jeetu bakka akka kiyyaa akka waan sodaanne kun irra dhaabbateera. Aboo kimsidaan badi har'a. Kimsidaan bala danqar jedhiin naannoo sanitti balaan hin danqaramne. Kimsidaan karraa ni bade guyyaa biroo godhaa jedha. Gaafuma san muran illee sii galaami.

ka quraana fassaruudha duriin durii yoo himamte quraanan fassaranii dhoorkaadha jedha maaliif jennaan dachiin sossohaadha dachiin sossootillee hin argine laaftoo wayi dachiin sossoote wayi isinii sossoote yoo quraana irratti qaqqaraan inumaa dachiin garraggaati akkami quraanan dachiin sossoote inshaallah kanaaf ni qaraatan moo hin qaraatan ni qara way fixxani amma bar sagantaan irraa kuni Boqannaa xiqqashoo sheenillee naara baafatanii isinillee naara baafattanii waa xiqqashoo yeroo akaafan shikil jaansan shikil isin goosisuudha jechuudha malee maadda naraa ishii xumuramtee tana boodaan isin hin garaa'isu ilmii fixxanii jechuudha mimaanaan isaa namni akkasi qabatte dogoggortee beeku namni riyaada yoo gabbuusu aboo kitaabaan ofirraa finna egaa ni galla jedhu darasaa keessaayis dogoggore ni jiran jamaan mutaallimaa sheeka bira ni jiran jechuun maaliif qaraatii yeroo dhaabamtu boqonnaa yeroo muraasaa shikifii xiqqishuun gattaanii shikifitti ol kaan jechuudha malee sheeyni isinuu karaa simne wanni karaa uteessan kaganaa feetu kan margitan kanarra guddaadha jechuudha. kanaaf insha allahu taala warra qaraatiitti fufu rabbi sinaa taasisu amin jaa Aboo aduu keessa jirtanii nagaa garaa nama nyaattanii rabbi isin haa milkeessu. Amiin. Yaa aduu qiyaamaa isin jalaa warra ba'u rabbi isin haa taasisu. Amiin. Yaa warra biyya kanaa rabbi isin haa milkeessu. Ulamaa'ii isiniif dhufan kanallee rabbi nagaan nurraa haa galchu. Karaa isaan deeman karaa nagaa rabbi nu haa taasisu. Wallahi carraa bareedaa qabdanii Ulamaa'ii garagaraa sheeka keenya Sheek Bashiir Huseen aalima guddaa magaalaa Machaaraa godina Harargee lixaa jennellee uumaa itti xiqqaatu ulamaa'ii garagaraa oomishuudhaan anaa uloo magaalaa Caancoo aanaa gololcharraa dhufellee achuma taa'ee yaadannu deeggaraa beekan. Sheeka keenya rabbi umrii nu haa dheeressu. Fayyaa isaanii rabbi fayyaa keessaa takkatollee rabbi isaanii haa kennu dandana rabbi isin haa milkeessu rabbi waliin waliin isin haa deemu madda raashiitti fuftan mooga'e ee ni karaatani kana boodallee moo arkaana islaamaa arkaana imaanaa tafsiira quraanaa arkaana laa ilaaha illallah shartii laa ilaaha illallah hundumaa ni karaatani yoo dubartootaaf ni karaatani yee Yeey! Ni garaatani! Jettanii ree! Jara kiyya garaan garaata. Yeey! Dandana isinoo! Ee! Isinirraa dhugaadha! Wanni garaa nama nyaatu garuu wanni garaa xiqqashu nama nyaatu. Ganda keessa gara dubbadhu maganda irraa dhufeeti dhaasa. Yoo shamarran qofti nyaala garaatee muummadoon kiyya garaatii dhabe. Gaafa jannataa sallaal jaartimatee akkatti tokko harka irra dhaabatee of futeen jannatatti sharti laa ilaaha illallah beeyta mi'a jettee ati jalli hiiga harkaan laa ilaaha illallah beeyta jette jettee ati jallifte yoo biyyoon achiif jawaab jette kaanumaatu harka irra kutee shukkumaas jalaa kutaani. Eew amma olii mooyi abee. Amma olii mooyi. Amma otoo namni jaartii ta'e akkatti laal ijaa nu laalee maa akka laaltan dubbii beeyta. Gaafa san akkan sheenoyne Sheekh Abdul Hakiim irra ammarraa qabii ammayyuu reedduu jara argine. Irra hedduun argine kun yoo isan dhabne dhabe yoo dhiirti bira jiraatin har'a sitti akka mala malallee gootee kabiira reefu jaansanillee nikaa akka malaa ni goota gaafa sana immoo malaamantummaan hin jiru. Tokkootu gaafa garaanu san sheeka keenya waan jeen si sheeke jaartiin amma dubartiin kun hundi gaafa sana

Maryamaa ni beektaniimi? Haadha eenyuti? Riisaa.
Hey!
Haadha Riisaa. Maaramii gandi jeewutan aree jaarsaan qabdu. Eega namni hundi jaarsaa ofitti heeruma jettani mee maaram matan akkam maaram matan akkam godhanii jennaan boo mucaa sumaafuu haa kennanuu jira ishee. Eega ishee darasaan gaarii haa ijaartii qaba. Kan ishee hatam caffee sheeka keenya sheeka sheek Bashiirii jedha laal waan biraa yoo dhaban Ije Maryamii yoo nama dhabde sumaa kennanii jeen. Sii galee amma jaartii ta'oos biraa si dhaban eenyuuf kenna daalachuma jaartii qabda ka biraatiif kennan jechuudha ga. Kanaaf horii dhiiraa inshaallah Warri dhiiraa ni qaraataniibi. Warra garuu rabbi isin haa taasisu. Maaddaa haaraa ishee jechuun dulaan maaddaa geessota jechuudha. Namni bilchaatan diinii bilchaataa qara'u. Quraana illee yoo nama bilchaataa kana karaa isaan biyya gasseen. Zamana Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam haasaan illee dheeraa dheeriin dhaabaa. Takkittii tana haayimu muwaadiis. Him him. Haayimu takkittii tana. Eh. Takkittii tana qofani. Nama hedduutu ni qaraana jee qara'u itti jee beeyta. Saabonni walaa Abii Hurayra, walaa Aisha, walaa Abdallaa ibn Mas'ud, walaa Abdallaa ibn Umar namni hundi qaraatii shaa'u itti jee ilaa Abii Bakri Umar illeen irraa namni. Waan jarreen kun tokko hin dalagin tokko waan addaa dalage. Alaa wa Usayd ibn Hudayri.

Yoo inni quraana qaru dukkanti itti yaate inni warra dachii malee yoo yarra samii takka argee beeka itti yaa'u itti yaa'u maali wanni kanaa jeetuma farda illee tuna bira jira jaa daa'ima illee na bira jira jaa yoo an qara inatti warii an as na bira guutan je fardi kattu taala boo ilma maana jala ajjeessuu deemti wanni waan addaa tuna qabate jee quraana dhaabaa je yoo an quraana dhaabe ni yaatee je Yoon Quraanatti deebi'e immoo ni dachaatii jedhe. Ganama akkuma ganamsateen Rasuula keenya dhufe sallallahu alaihi wasallam yaa Rasuulallah edaroo an Quraana qaro waan wayiitu natti yaa. Yoo an callise garuu ni deemti. Maali wanni akkasii yoo Quraana qaran? Wanni nama dhufu sun jennaan tilka sakiinaa jedha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam iqra yaa Usayd iqra yaa Usayd jedha. Maa qaraatii san dhaabde maa ittiin fufin jedhaniin.

Rabbiin maqaa ambiyootaan kennen ka rusultootaan kennen rabbiin ulamaa'iidhaaf kenne jedha maal kenneen maqaa ulamaa jeen maqaa isaa irraa dhoosee inni aalimul ghaybi wa shahaadatii beeki rabbiin maqaan rabbii kasii miti aalimul ghaybi wa shahaadatii rabbiin beekaa waan asiitii fi waan fagooti Aalimaas rabbiin aalima jeen rabbiin aalima isin haa godhu. Mee na duuba hoggaa ollaalta- ollaaltan maleekaa rabbii tasamii guutee lafa tetteessu Allahu Akbar. Beekigaa rabbiin keeyrii nuu fedhuudhaan akkana gartee gaa ulamaa'ee rabbi nurra gabbuusee beeka. Yaa ummata Islaamaa yoo za'aa eeggannee yeroo eeggannee itti fayyadamne nuti kun zabana waa xiqqootti ulamaa'ii taanaa beeka. Uummanni arabaa akka jedhan yeroon alwaqtu kan seefi jedhan akka seefiitti jedhan yeroon yoo gartee gaati murachuu baatte si muratti jedhan. Uummanni faranjiidha akka jebeeytani the time is maal jedhan the time is gold jedhan

Imaam Ahmad maal jee duuba yeroo eeggatuu keessatti biddeena goggoogisee goggoogisee goggoogisee ushum godhee bishaanin naqee dhugaa jedhan yaa imaam maaliif akkana gootaa maaliif buusaatti naqattee hin nyaanne akkasitti ahna'u wa amra'u jedhaniin akkasitti dasja akkasitti yartee gaa nama gequta maaliif akkasitti nyaatii yaa imaam jennaan Hangaan silaa waa alanfadhee kana jechee kana jechuu tana ayaata shantan quraana rabbii hin ni naffasaa je yeroo eeggatuu keessatti imaamu ahmad akkasi gartee gaa kitaaba guddaa musnada imaamu ahmad jedhamu kaayame kitaaba hunda keessa ka jiru jechuudha ilmaan keenya abboota keenya haawwan keenya rabbi isin haa barsiisu namni garsee gaaddiin biyya teenyaa sababa ta'ee itti deemee itti lafee itti lafee sheeka keenya sheeka guddaa ollaa keenyaa sheek bashiir mee rabbiin gartee gaa jennata nu haa kennu Aamiin jaame. Rabbi jannata nu haa kennu. Akka ijoolleen nu wajjin laffaat nuti ilmaan isaati mayliisni gartee gaa'inni sababa tahee qubsiisaa turan kunoo warra wajjin jirru miicataa machaaraa gaadulloo Yoo gartee gaafa Sheekh Bashirii jaan gootaa waan ta'u. Majlisni kun kanuma Sheekh Bashirii mi? Keenyaas, Adaaroo Laguutis, guutuunuu namni irra lafa'aa humna tanaan akkana itti lafa'ee biqila kana nuu gadhaabe Sheekh Bashirii beekaa. Rabbi jannatal firdoosi rabbi haa kennu. Ganaalli ilma ta'anii fi bara ammoo soo gaafanne hawwii taganaa irra qabaniiru. Rabbi jannata firdoosi rabbi nu haa kennu. Bismillaahi rabbi nu haa kennu fi ee gartee gaa biyya diin seene sheeyxaanni keessaa yaa'aa beeka. Biyya diin seene miskiinummaan keessaa yaa'aa beeka. Biyya diin seene munaafiqni keessa barakaan qabuu beeka. Gisee shakaraannitti kee sheekkan tuttuqaa diin tuttuqaa. Gizee tuttuqe immoo ta'ee beekaa inni. Islaaminaa jechuun islaaminaan nagaya. Gaafa islaaminaan hin jirre amata dhibbaa fi diidamii maal wal fixaa ture namni. Islaaminaan dhufnaan qawsii fi qazraj gaafa wal fixan eegas akkasuma dhiisan jechuudha. Maaliif jennaan nagayaa biyya bu'ee nagayaa biyya bu'ee beekaa. Ammaas fayyadamni illee asirraan makaa. Akka nabiyyi rabbii sallallahu alaihi wasallam gaafa madiinaa dhaqan dullattii takka ta gamarra ol deemtu barree jedhan. Bakka buseen biyya tanaa deemtee wabaan biyya tanaa baate biyyi siituu gartee gaaduraan maqaa biraa qabdi amma eeganaa maqaa biraa qabdi. Sababa diiniin duuba rabbiin timira gartee gaacha keessaa magarse kasiiriidhaaf dawaa ta'u rabbiin achi keessaa magarse duuba.

Manni gartee gaaddiin Rabbii keessa hin jirre ifaan keessa hin jiru beekaa jara keenya. Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam akka jedhe al-muhaajiru qamiisii al-ansaaru shaamii al-muhaajiru qamiisiiti. Muhaajirri gartee warri na wajjin madiinaa dhuftan qamisa kiyya ka gubbaatii je warri diin ammoo naa qubsiiftan Qamisa kiyya ka jalaa kana akkana natti aantanii je. Saniif ummata Islaamaa har'a gartee gaa ulamaa gurguddoodha qabna warra gartee ollaa irraa nu dhufe ee saniifuu gartee gaa isaan illee ajrii gurguddaa rabbi haa kafaluufe nuti illee gartee gaa boruu qophii tana qabna tanaaf isin biraa jirjira qabna. Isaniif nagaya rabbi isin haa godhu barakaa rabbi isin keessa haa kaa'u ilmii teessan ta barakaa rabbi isin haa godhu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.